מיין נאמען איז חיים עקשטיין און אין די ווידעא גיי איך דא איבערשמועסן וויאזוי איך האב מיך דערזעהן אין אפשענס טרעידינג, איך וועל איבערגיין די פעינפול, זייער זייער ווייטאגליכע מיסטעיקס וואס האט געטשעינדזשט אלעס פאר מיר, און פארוואס איך האב דיסיידעט אז איך גיי אנהייבן צו פאוסטן ווידעאס אויף מיין טשענעל און אויף מיין בלאג צו טיטשן אנדערע מענטשן, אנדערע אידיש ספיקינג מענטשן, וויאזוי צו קענען טרעידן אפשענס אויף די ריכטיגע וועג. איך האב אייביג געהאט א פעשען פאר פיינענס זייט כ'האב אנגעהויבן אין מיין ביזנעס לייף, איך בין געווען דעמאלטס ניינצן, כמעט כמעט ניינצן יאר, ס'איז אביסל ווייניגער ווי ניינצן יאר, ווען כ'האב מיך דערזען אין די לייף אינשורענס ביזנעס און איך האב מיך דערזען רעדן צו מענטשן פון פיינענסעס, כ'האב אייביג געהאט א געפיל, פאר פיינענסעס, אבער נאכדעם וואס איך בין געווארן א סערטיפייד פיינענשעל פלענער בערך טו טויזנט און פֿינף, האב איך אנגעהויבן אריינצוגיין טיפער אין די סטאק מארקעט, ווייל בשעת איך האב מיך געלערנט צו זיין א סערטיפייד פיינענשעל פלענער, א חלק פון די קורסעס וואס איך האב געדארפט נעמען כדי צו זיין א סערטיפייד פיינענשעל פלענער איז געווען, די טאפיק פון סטאקס מיט אפשענס, כ'בין געווען פעסינעיטעד פון עס, ס'איז געווען זייער אינטערעסאנט פאר מיר, כ'האב עס געלאווט, כ'האב געלאווט צו פארשטיין וויאזוי ארבעט געלט און וויאזוי מאווט געוויסע מארקעטס, און כ'האב אנגעהויבן אביסל צו טון אין דעם, אין סטאקס און אפשענס, אבער אפאר יאר שפעטער האב איך מיך דערזען זייער שטארק איינגעטינקען אין די אפשענס מארקעט, כ'האב עס נישט אינגאנצן פארשטאנען אנפאנג, אבער עפעס אין מיך האט. האט מיך צוגעצויגן צו די קאמפלעקסיטי פון עס און ס'האט מיך אטרעקטעד און איך האב זייער שטארק געוואלט אויספיגערן צו פארשטיין וויאזוי אפשענס ארבעט באמת. איך מיין. אז א חלק פון די מתנות וואס דער אייבערשטער האט מיך געגעבן איז צו נעמען קאמפליצירטע טאפיקס און עס מאכן סימפל. דאס איז וויאזוי איך טיטש. און ווען איך האב אנגעהויבן צו זען וויאזוי אפשענס ארבעט, כ'האב עס אנגעהויבן צו לערנען מער און מער, האב איך גלייך געוואוסט אז דאס איז זייער זייער א פאוערפול זאך, אבער רוב מענטשן ווערן פארלוירן אין דעם. כ'וועל ענק דערציילן א מעשה וואס די סטארי האט געטשעינדזשט אלעס ביי מיך. כ'רעד דא פון בערך טו טאוזנט און טען, ס'קען זיין א יאר צוויי פריער און ס'קען זיין אויכעט א יאר שפעטער, בערך טו טאוזנט און טען. כ'האב געהאט דעמאלטס זייער א גרויסע פאזישן אין די אפשענס מארקעט, ס'געווען בעיסיקלי א קאל פאזישן אויף באואינג, Boeing, איז די קאמפעני וואס ס'מאכט פליגערס, די טיקער סימבאל אין די סטאק מארקעט איז BA. כ'האב געהאט זייער זייער א גרויסע פאזישן דארט. כ'האב נישט עכט פארשטאנען די ריסק וואס איך האב אין האבן אזא גרויסע פאזישן. די וואס איך גיי ענק יעצט דערציילן איז געווען פרייטאג צופרי עקספיירעישן דעיט, איף יו גאנא סטיק אראונד העסטו פארשטיין וואס עקספיירעישן דעיט מיינט, באט בעיסיקלי ס'מיינט ווען די אפשען עקספייערט, און אויב ס'גייט נישט דעמאלטס מצליח זיין איז דערנאך מיט די גאנצע זאך. איך געדענק כ'האב געקוקט אויף מיין סקרין און איך האב געזען אז איך בין דאון דרײַסיק פראצענט פון מיין אקאונט, און איך בין געווען זייער צוקלאפט פון דעם, ס'האט מיך מורא'דיג געבאדערט ווייל כ'האב געוואלט זייער שטארק אויספיגערן וויאזוי די אפשענס ביזנעס ארבעט און כ'האב געהאפט און כ'האב געבעטן די אייבערשטער כ'וויל אמאל קענען מאכן א ביזנעס פון די אפשענס ביזנעס, סאו ס'האט מיך זייער געבאדערט, ממש וויי געטון ווען איך האב געזען אז מיין אקאונט איז דאון מיט דרײַסיק פראצענט. איך בין ארויס פון אפיס פרייטאג צופרי, איך האב געהאפט אז זאכן וועט ריקאווערן, זאכן האבן נישט אויסגעזען גוט, איך האב נישט געוואוסט וואס ס'גייט זיין דא, איך בין אזוי ארויס פון אפיס און איך געדענק איך בין געגאנגען מיך אנגרייטן פאר שבת, און כ'האב געטראכט כ'האב מיך אנגרייטן פאר שבת, כ'וועל גיין אין מקווה, כ'וועל צוריק קומען, און כ'וועל צוריק אריין גיין אין אפיס, כ'וועל זען וויאזוי זאכן זעען אויס, כ'דענק איך קום ארויס פון די מקווה, און איך הער אויף די רעדיא אויך צו נאר די רעדיא צו הערן עפעס די נייעס און איך הער אז א באואינג פלעין האט געקרעשט און איך הער די רעדיא זאגט דארט אז סטאק די סטאקס פון באואינג ב ע האלט אין איין דראפן זייער שנעל ס'איז מיר געווען אינטערעסאנט איך האב געוואלט וויסן וואס גייט פאר איך בין דאך דא א מחותן מיט באואינג איך בין דאך איך האב דאך א באואינג פאזישן איך בין צוריק געפלויגן צו די אפיס און איך מאך אויף מיין קאמפיוטער און איך קוק אויף די סקרין און איך זעה אז באואינג פאלט אראפ ווי א שטיין, ממש ס'בליט, ווייסט האסט אמאל געזען די סטאק מארקעט ס'איז דא די גרינע מיט די רויטע, ווען עפעס פאלט גייט אראפ רויט, איך זעה ממש ס'רינט, ס'רינט רויטע ליין ס'רינט, סאו איך קוק אויף דעם, און כ'האב געמאכט דעמאלטס די ערגסטע דעסיזשן וואס כ'האב נאך אמאל געמאכט אין מיין טרעידינג קעריער, וואס כ'האב געטון איז כ'האב גענומען מיין גאנצע אקאונט וועליו אלעס אלעס וואס איז איבערגעבליבן, און כ'האב געקויפט פוט אפשענס אויף באואינג סעים דעי עקספיירעישאן פוט אפשענס, דאס מיינט איך רעד דא פון פרייטאג בערך איינס און צוויי נאכמיטאג, דעי אפשענס גייט עקספייערן פֿיר אזייגער, און איי לאודעד אפ מיט פוט אפשענס אויף די מארקעט פרייז, נישט קיין לימיט ארדער, אונז וועל מיר מיטן אייבערשטנ'ס הילף האבן ווידיאוס אויף דעם אויך וואס מיינט א מארקעט פרייז וואס מיינט א לימיט ארדער, באט כ'האב בעיסיקלי אריינגעלייגט מיין גאנצע געלט ווייל כ'האב נישט געוואלט פארלירן די מאוו, שיכור'ערהייט! האב איך געגעבן א פאק אריין די גאנצע געלט וואס כ'האב געהאט אין באואינג פאזישאן פון פוט אפשענס, און גלייך האב איך אריין געלייגט א ארדער אז ווען ס'וועט זיין דריי מאל אזוי סאך ווי איך האב געצאלט פאר עס זאל עס אליין ארויס גיין, סאו למשל אויב איך האב געצאלט צוויי דאלער פאר א אפשען, דאס מיינט פאר א אפשענס קאנטראקט צוויי הונדערט דאלער, זאל עס ארויס גיין ביי זעקס און רבע, אבער ס'געווען סאך מער ווי דעם ווייל איך האב לאודעד אפ מיין גאנצע אקאונט סא מיין גאנצע אקאונט סייז, מיין גאנצע אקאונט בעלענס האב איך אריין געלייגט אין דעם, און וויטין מינוטס וויטין מינוטס די סטאק האט געדראפט און געדראפט און איך בין געווען אינדרויסן פאר דריי מאל מיין געלט, אבער באואינג סטאפט נישט צו דראפן איך זעה ס'דראפט ווייטער בין איך אריין נאכאמאל מיט די זעלבע זאך האב איך געטון נאכאמאל איי לאודעד אפ כ'מיין דריי מאל האב איך עס געטון, נאך דריי מאל בין איך ארויס מיט פראפיט, יעדע מאל דריי מאל אזוי סאך, און דאס האט בעיסיקלי צוריקגעברענגט מיין אקאונט צו אביסל מער ווי ס'איז געווען פאר איך בין געווען אין די לאס פרייטאג צופרי, אבער איי רילייזד, כ'האב מיך אביסל בארואיגט, איך בין שיכור דעמאלטס, ממש כ'האב נישט געטון קיין זאכן מיט ישוב הדעת, איי וואס שיכור, כ'האב געטון באמת געמבלינג, כ'האב דעמאלטס געכאפט, העלא, בארואיג דיך, דו האסט געגעמבלט דא, ס'איז טאקע די דזשאוק איז געלונגען, באט דו האסט געגעמבלט. האו אין די ווארלד וואלסטו געטון אזא זאך? דו וואלסט געקענט פארלירן דיין גאנצע אקאונט וויטין א פיו מינוטס. אויב עפעס וואלט ווען געווען, ס'וואלט צוריק ריקאווערט עניטינג, וואלסטו געקענט פארלירן דיין גאנצע אקאונט. און איך האב דעמאלטס געכאפט אז איך האב דאס נישט געטון מיט ישוב הדעת, איך האב דאס, איך האב נישט געטרעיד בעיסיקלי, נאר איך האב געגעמבלט, איך האב בעיסיקלי געגעמבלט, גארנישט מער און גארנישט ווייניגער. אבער ווייל איך האב געהאט די עקספיריענס, האט מיך עס אויפגעשאקלט. פון דעמאלטס אן, פון יענע טאג האב איך קאמיטעד צו מיך אז איך גיי קיינמאל נישט טרעידן עמאשענעלי, איך גיי סטאדיען גוט אפשענס, אויב ס'קען געשען אזא זאך אז אין אפאר מינוט זאלסטו מאכן אזוי סאך געלט, און איך האב אויך פארשטאנען דאס מיינט אז ס'קען געשען אז אין אפאר מינוט זאלסטו פארלירן אזוי סאך געלט, איך וויל קענען גוט די ביזנעס, און איך האב אנגעהויבן ממש ווי א סטודענט, איך האב אנגעהויבן פון אנפאנג אן, איך האב עס געוואלט גוט גוט סטאדיען, און איך האב אויך געוואלט זייער שטארק דאס גוט קענען, כדי איינמאל איך קען עס גוט זאל איך קענען טיטשן א אנדערע אויכעט וויאזוי דאס צו טון גערעכט, וויאזוי דאס צו טון גוט, ווייל איך האב מיטגעהאלטן מענטשן וואס זיי טוען געמבלינג, זיי פארלירן נעבעך זייער גאנצע אנגעהארעוועטע געלט, אידיש געלט, מען האט שווער געארבעט פאר דעם, וויפיל תורה געבט מען אוועק כדי צו פארדינען אפאר דאלער, וויפיל תפילה געבט מען אוועק, וויפיל. פערסענעל טיים פון דיין ווייב פון דיינע קינדער געסטו אוועק כדי צו קענען מצליח זיין און מאכן אפאר דאלער און שפעטער ווייל מען האט די רייץ wow איך גיי מאכן געלט ס'גייט זיין אזוי גוט פארלירט מען עס נעבעך אזוי שנעל און איך האב זייער שטארק געוואלט דאס זאל נישט געשען נישט ביי מיר און איך זאל אויך קענען טיטשן מענטשן וויאזוי דאס צו קענען טון אז זיי זאלן נישט פארלירן געלט דער אייבערשטער האט מיר אריינגעלייגט א טבע איך אייביג האב איך געמיינט אז יעדער האט די טבע באט היינט ווייס איך אז נישט יעדער האט עס באט איך האב די טבע איך לאוו צו טיטשן, איך האב סאך מער ליב צו לערנען עפעס וואס איך קען טיטשן ווי צו לערנען עפעס וואס איך גיי קיינמאל נישט טיטשן, אויב עפעס האב איך מער ליב צו לערנען עפעס ווייל איך גיי עס טיטשן, נישט נאר איך האב ליב צו לערנען עפעס צו וויסן עפעס, נאר ווייל איך גיי עס קענען טיטשן, און דער אייבערשטער האט מיך אריינגעלייגט די טבע האב איך געוואלט זייער שטארק לערנען די סוגיא פון אפשענס כדי איך זאל עס אויך קענען טיטשן פאר אנדערע וויאזוי זיי קענען מצליח זיין מיט דעם און זיי זאלן אוועקגיין אוועקשטיין פון געמבלען און זיי זאלן קענען מצליח זיין מיט די געהעריגע נערמאלע סאונד סטרעטעדזשיס וואס ס'קען דיך העלפן נישט נאר נישט צו נעמען קיין צודרייטע ריסק נאר אפילו רידוסן דיין ריסק ווייל ווען דו ווייסט וויאזוי די אפשענס מארקעט ארבעט עכט קענסטו נעמען דיין פארטפאליאו למשל איך רעד אסאך פון אינוועסטן אין די עס ענד פי פייוו הונדערט יא ס'איז זייער א פיינע זאך צו אינוועסטן אין די לאנג טערם די עס ענד פי פייוו הונדערט ס'איז לכאורה די ווייניגסטע ריסק דו מאכסט זיך צו די אויגן דו גייסט אוועק אבער אויב דו פארשטייסט גוט וויאזוי די אפשענס מארקעט קענסטו מאכן אז דיין אינוועסטמענט די עס ענד פי פֿינף הונדערט זאל זיין נאך ווייניגער ריסק נאמבער וואן, און נאמבער טו זאלסט נאך קענען מאכן מער ווי סתם אזוי אין די עס ענד פי פֿינף הונדערט און דו זאלסט נישט פארלירן אזוי סאך אין יארן וואס די עס ענד פי פֿינף הונדערט גייט אראפ. סאו נאכן העלפן אסאך מענטשן און מסביר זיין קאמפלעקס פיינענשעל טאפיקס סימפליפייען האב איך אפגעמאכט איך גיי עס נעמען צו די נעקסטע לעוועל מיט אפשענס אויך, איך וויל זייער שטארק העלפן פאר מענטשן זיי זאלן קענען נעמען די קאמפלעקס טאפיק פון אפשענס און עס סימפליפייען. און דאס איז די גאול דא, סיי מיט די טשענעל, קענסטו זעהן אויף מיין בלאג, חיים עקסטין דאט קאם פארווערד סלעש בלאגס, קענסטו באקומען א אימעיל יעדע מאל וואס סגייט ארויף א נייע ווידיאו, און צו אוועקנעמען די אווער. ווארם פון אפשענס, איך זעה מענטשן ווערן אוי אפשענס אזוי קאמפליגעיטעד, סטעפ ביי סטעפ, וואן סטעפ עט א טיים, וואן טאפיק עט א טיים, איין נושא אויף א מאל, דיך העלפן בילדן סטראקטשער אז דו זאלסט וויסן וויאזוי די זאכן גייען. און אויב דאס איז א זאך וואס ס'רעדט צו דיר, איז די טשענעל, טשענעל אויף יוטוב, אין די בלאג, קענסט דארפסט נישט אריינגיין אויף יוטוב, קענסט אלעס זען אויף די בלאג חיים עקסטין דאט קאם פארווערד סלעש בלאג, און דו קענסט זיך סובסקרייבן צו באקומען פון דעם. ליסען, אויב די מעשה וואס איך האב דיר דערציילט רעזענעיט מיט דיר, ס'זיצט מיט דיר, ס'זעהט דיך אויס אז ס'אינטערעסאנט פאר דיר, סובסקרייב צו די טשענעל, ליוו א קאמענט, און לאמיך וויסן אין די קאמענט סעקשאן וואס דו ווילסט איך זאל ווייטער דיסקאסן, און צוזאמען גיימיר בעזר השם דא בילדן די קאמיוניטי פון מענטשן וואס ווילן סוקסידן אין אפשענס, נישט געמבלען, נאר טון די ריכטיגע זאך צו סוקסידן מיטן אייבערשטנ'ס הילף, און אפשענס אן קיין הייפ און אן קיין קאנפיוזשן. דזשוין מיך אויפן וועג, לאמיר צוזאמען עס מאכן ארבעטן בעזר השם יתברך.